Hawile hna nan dam cio ṭhelo tiah zumhnak ka ngei. Nihin cu Kawlram thawngpang tawi tein ka chim ṭhan lai. I thawngpang chung ka luh hlan tiah pakhat te vun tanh dua ka duhmi cu video kan chimmi pawl i nan commentmi kha ka rel tawn i cu ahcun mi tam nawn tein nih nan chim tawnmi cu news na chim tikah a ni thla kha philhlo tein rak chim peng law ti kha voi tam ngai te ka hmuh cang. Keimah ka theih tawk ahcun news ka chim tikah hin a ni thla hi philhlo tein ka chim peng ko rua tiah ka ruai. ka philhmi um sual si le cucu phundang a si hai. A tam deuh cu a ni thla te kha ka chim peng ko ti kha ka in vun langhter ka duhmi si. kan videos kha hramthawk in a dongh tiang nan rak ngaih lo ruangah maw nan theih lo si asiloah a kepsen ah a ni thla ka ṭial lo ruangah maw video ngaih loin nan rak Comment mi si ti kha cu ka thei lem lo i pakha kha ka chim peng ko ti kha ka an vun chim ka duhmi si. Amah belte tahchunhnak ah tu hi thong hnih kum kul le kum li chungah kan um i thong hnih kum kul le kum li ti kha chim hau ah ka ruat lem lo i ka chim tawnmi tu cu Matthla ni kul le ni nga zinglei suimilam cu zet kha zet ah hei ti bantuk tu khin ka chim tawn i Cucu an inn thlahchim ah nan ruah lo bel si ahcun khakha cu ka thei ve lo i news ka chim tik paoh ah a kum kha cu atu ah thonghnih kum kul le kum li chung a si ahkhan cun khakha chim hau loin kai rinh peng ti kha ka han vun langhter ka duhmi si. Pakhatnak ah ka han vun chim ka duhmi cu nizan Matthla ni kul in ni sarih zinglei suimilam pariat le a cheu hrawnghrang ah khan Sakaidai pale meuh paw chung ah a ummi meuhmah zeisakhan le auhcheuhzi zung zeimawzet kha PDF ṭangrual phu hna nih an luhhnawh hna i an kah ciammam hna i caan zeimawzet chung an kah hna hnuah cu sakhan cu an lak khawh dengmang ti a si. Laknak ah khan zei pipa tang ti lo, sihmanhsehlaw Mipi ralkap lei PDF ralkap lei kha an hriamnam nih a dih tak hnga i hriamnam an ngeih ti lo caah an zenkawn a dih cang caah khan a hnu ah an tawn ṭhan i sakhan kha an la manh lo ti kha kan hun theihmi si. Mipi ralkap chungin minung pakhat nih media sinah a chimmi cu tutan kahdohnak ah teinak kan hmu i ralkap zong tam taktak an thi nain a thimi zat kha cu fiangfai in kan thei lo i sihmanhsehlaw kan zenpuan a dih caah khan tawn lo awk ṭha lo i hnuah kan tawnnak kha a si ti kha a hun chimmi a si. Hi tutan kahdohnak ah hin an ngeih ciami zenpuan tampi lengah zenpuan fang thongkhat zong kan cawk si i cuticun timhtuahnak ṭha tein kan ngei ko nain kan zenpuan nih a kan daih lo ti kha a hun chimmi ka si. Cun a nolh ṭhanmi cu zit puan pakhat te ah khin Kawlram phaisa thong hleihnih in kan cawk i cuca ruangah cun biatak te i raltuknak ding tlak i zinpuan cawk hi kan caah har ngaingai ko ti kha a hun chimmi kha si. Cun a pahnihnak ah kan vun chim ṭhan ka duhmi cu, mi zan Mathlan i kul in a sarih ṭhiamṭhiam ah khan palei mihne i sakhan pakhat in kawlralkap sakhan pakhat chungin buci pakhat kha an buci pakhat kha civil thuam in ai thuam i lenglei a chen i thil sining boruak va zoh dingah zurit pa in a chuak i cu pa zong cu PDF hna nih an tlaih i atu hi a nung tein an hren cuahmah liopi si ko ti kha kan hun theihmi si. Cu pahnih te cu uh, Skydi Palemut ne chungah a cangmi kahdohnak kongkau he pehtlai in hun chim khawhmi selaw uh, a dang zong hnuah chim khawh ṭhan kan rak zuam te lai. Nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.